Bize kiçilikden öwredilen zat-da, bize prinsip bolup galdy olam. Şonuň üçin prinsipimize görä, öz deňimiz däl diýenlerini geçip gidibereli. Indi Döwran aga şu köp studiýalaryň arasynda baha döwüşlik başlapdyr. Şo barada näme diýýäň? Baha döwünşik diýip bolmaz. Islese elli teňňeden etsin. Oňa sen elli teňňeden edýäň, bahaň galdyr diýip bolmaz. Bärde görýäňmi her kim öz zähmedini, işini, işiniň hiline görä baha kesýä. Işiniň hiline göwni ýetýänler mysal üçin elli müňem diýýä. Degýändir diýýändir. Onda edli teňňe diýýändir. Onuň homurdan düşnük gündemi, baha döwýämi, özüni döwýämi, bir özümi mysal alaýyn-da. Men bir üýtgeşik bir toý edýesim gelýär. Dünýäň çykdaýjysyny edýän. Aý, aýdymçy, tamada, restoran, göçme restoranlar, oformleniýe, bezeg hemme zadyny dünýäň çykdaýjysyny edýän. Kamera gezek gadýaram o deýin ekonom edýän. Arzan tutýan. Toýumyň wideosyny göremde eden çykdaýjyma ökünýända. Men şunça çykdaýjy etdim ýöne diýşim ýaly toý etmändirin diýip. Işine ökde däl kameraçylara düşürdeňde şeýde bolýa. A emma men şony işi bilen öňe çykýan ökde toparlary tutup arndyran bolsam, toýdan soň göremde meň göwnüm hoşal bordy. Nähili üýtgeşik toý edesim geldi, etdim, Hudaýa şükür, arzuwyma-da ýetdim diýip. Görýäňmi, şu taýda ökde kameraçy bolsa, hemme zadyň ökde alyp, ökde görkezýär, beren puluňy, Ýadyňada salaňok, gynanaňogam. Ne Kamyraça, ne beýleki zatlara, ýüregimdäki arzuwyma ýetdim diýýäň. A Kamyraçyň ökde däl bolsa, hemme zada beren puluňa gynanýaň. Diňe Kamyraça däl, hemme, bezegi, aýdymçy, tamada. Görýäň bir, şu taýda ökde däl Kamyraçy hemmesiniň azabyny ýere sokup diýýär. Bir köpük edebin diýer. Köp kişi diýer, Aý, bir gezek görülýär, soň taşlanýar diýer. Ýok. On dogry bir gezek görüp taşlanýar, o musora zyňylanok. Ýygnap goýulýar. Ýöne üstünden gün, aý, ýyl geçdigiçe gymmaty artýar şu wideonyň. Näçe üstünden ýyl geçdigiçe gymmaty artýar. Soň göreňde, göwnüň hoşal bolýar. Men şular ýaly toý etdim diýip. A şol ökde kameraçy düşürmedik bolsa, onda hakykatdanam soň göresiňem gelenok. Sebäbi men giden çykdaý jetdim, diýşim ýaly toý edip bilmedim diýen pikirde galýar toý eden adam. Kameraçy sebäp şoňa-da. Kamera prokada berýänler barada. Kamera, fotoapparat. Zol zat.
Prokad alsyn. Nirden alanda näme? Esasy işini görkezip edýärmi gowy edip? Müşderini yrza edip edýärmi? Boldy. Prokatdan alanda näme? Şu wagt bir entek ýurtlarda, Orsýetde zatda-da studiýalar Pyragatdan alyp kinoda düşürip ýör, toýam alyp ýör. Ol Pyragat hiç hili neme däl. Pyragat şu wagt şu Pyragada berýän oglanyň ömri uzak bolsun. Şu wagt şu Pyragatlar bolmadyk bolsa ýurdumyzdaky şu wagtky toýlara kameraçylar ýetmeýärdi hem. Şu wagt şu Pyragatlar baka-da doly getirilip bilmejek bolýan günleri bolýar-da sähetli günler.
Arada bir dostum toýuna tutupdyr danym olam atlandyryp oturmaýyn ol studiýaň adyny. Ejesi kakasy nägile bolupdyr. Sebäp näme diýip soradymam welin toýda öz özümiz az. Toýa gelen gyzlary, gelinleri kän alnypdyr, ýöne özümiz az diýip nägile bolupdyr diýýär. Şo barada näme edýäňiz dogran?
Toýuň içindäki bolýan zatlaryň hemmesi widýa düşsün diýip dört-bäş kamera tutýarlar. Şol dört-bäş kameraň içinde bir topar başy bolmaly-da. Şol hersini eýdäk, beýdäk diýip, ýaňky toý başlamaka beýnisine guýmaly. Maşgala üçin bir kamera hökman goýaýmaly. Dört-bäş kamera tutýan adam şu toýa gelen ýedi ýüz, bäş ýüz adam bolsa hemmesini sen görkezmeli diýip tutýar. Kameraçyň boýnuna şol hemme kişini deň almaly. Nemeräk tans etse ýa gelşikliräk diýip ony kowalap ýörmeli däl. Ýaşy, garry, orta ýaşy hemmesini deň almaly. Ine şonda hä bize birazjyk tejribämiz bar eken diýip bilersiň. Bu wagt ýöne bilemok. Şeýle göreňde tudumy hemmesi ökde bunuň. Hemmesi ýyldyz. Edil teňňelikler duran ol.
Ýasamalykdan ýasama zat çykar. Bize ýazylmana gelen enatalaryň biri gelýä, çagasyny ýazdyryp durka, maňa seredip, gözüni gypyp, Siz betdi geçse milisä tabşyrýaňyz dämi? diýýä. Indi men muň ýalak sözlemleň garşysynda näme etjegimem bilemok. Alada edýän zadym şo zady bir-ä ýalan sözlemeli däl. Çaga meni oň ýalak görmeli däl. Indi gözüňize getirňäzir men diýsem, Ho-ho-ho, garagollyga kim diýse tabşyrýar diýsem. Çagaň tebigatynda garagolluk bar, hökman o garagolluk edýär. Hökman garagolluk edýär. Garagolluk etdi, meni ýanyma getirdiler. Menem o milise tabşyrmasam, bu çaga näme pikir eder? Hä, bu mollum aldaýan eken. Munuň men näme edýän şolar ýarak diýilen ýagdaýynda ýasama bolmajak bolup, milise tabşyrmarys ol, ýöne meň gykyrygymy eşdersiň ýaly sözler bilen ýuwmarlaýan. Pedagog hökmünde öz halaýan zadym işgärlerime-de aýdýan-da, Ne ýalandan ýylgyryň, ne-de ýalandan gülüň. Ýalana gaharlanjagam bolmaň. Gerek däl. Hakykatdanam gaharlanýan bolsaňyz gaharlanyň, hakykatdanam gülesiňiz gelýän bolsa gülüň, hakykatdanam aglasyňyz gelýän bolsa aglaň, özüňizi saklamaň. Ýasamalyk erbet zat. Öýde çaga garawullyk edýär, eje-de çagasyna diýýär, Seret, kakyň gelse, etdirişime seret, kakyňa aýtjak diýýär. Kakasam öýe gelýär welin, Ejesi kakasyna aýdýar, çagalara käýäp beräý diýýär. Şo taýda adamsy akylly hereket etmän, ýalandan käýese, şonuň terbiýe üçin manysy ýok. Çünki çaga duýýar sen ýalandan käýýäňmi, çyndan käýýäňmi. Eje özüniň güýçsüzdigini boýun alýar dany, çagalary kakasyna tabşyrýar. Kaka jezalandyrýar. Hiç şunam ýatdan çykarmalyň, jezalandyrmak diýlen zat gysga möhletde peýda edýär, uzak möhletde peýdasy ýok oň. Kä ýemeli dälmi çaga, hiç-zat diýmeli dälmi, oňa-da geljek. Siz ene-ata hökmünde ýaňky bolan wakany birinji ilki analiz etmeli, diňlemeli, çaganam diňle, ejesinem diňle, beýleki dogan-jigilerem bar, olaram diňle, ondan soň, çiňinden kä ýemek gelýän bolsa, kä ýeň. Ýöne çagaň göwnüne degip, ony durmuşyndan çykmajak şekilde, ýadyndan çykmajak şekilde kä ýemeň-de, aramly şekilde kä ýemeli. Ýok, kä ýemek gelmeýän bolsa, onda çörgüdini başga ýerden gözläň. Ine, men size şeýle bir zat düşündireýin. Iki sany çaga urşýar öýde. Elinde sok bar, sen içjek, men içjek, sen içjek, men içjek. Ahyry ýaňky sogy dökýärler. Hala dökýär. Eje gygyryp urýar. Men size aýtmadymmy döküljegini. Käýýär, käýýär, belki birki sany çarpyk berýär-de çagalary uradýar. Halyňy kirleden sok çagaň edebinden, terbiýesinden möhüm däl. Näme edilip bilner? Mysal aýdýan-da. Aý tüweleme. Ahyry boljak iş-ä boldy, malades. Indi näme edýäs? Indi bileje ýuwýas. Bolup biler mysal üçin. Gelin bar eliňe tuwal henem neme getir, ýene bir zat getir, ýuwulyň. O sogam satyn alnandyr-a magazyndan ýa ýene bir ýerden satyn alnandyr. Boldy indiki satyn alýan çagam sok içemzok bu gün ýani ýerine zat alyp beremok. Çaga şu zadan sapak almaly. Gygyrylsa, oň gysga möhletli täsiri bolýar. Ejesine tarap ýa kakana tarap göwni döwülýär we ony ýadyndanam çykaranok. Indi beýdisem käýemeli dälmi? Käýemeli. Diňe ýerinde we diňe terbiýe äheňinde käýemeli. Bir gowy görýän köýnegiňizi maşgalaňyz tüw edip otyrka ýakdy diýip göz öňüňize getiriň. Ýakdy. Birinji barýantda şeýle gygyrýaňyz ýella, Nähili adam-ow sen, köýnegimi ütükläp bileňokmy? Onam men saňa öwretmelimi? Näçinji köýnegiň-ow bu ýakan? Ýaly, ýaly, ýaly sözler aýtsaň, o gelniň indiki gezek köýnegiňizi dogry ütüklemegine ýa-da size bolan söýgüsi üçin-ä peýdasy ýok. Hiç hili. Diliňi dişläp, Aý, senden möhüm däl-laý, bolýa, indikileňe seresap bolaý diýseň, ynanyň, o size bolan hormaty, maşgalaňyzyň size bolan hormaty o esse-esse artar. Çaga-da şoň ýalak. Eger siz ýalandan käýýän bolsaňyz, ýalandan gülen bolsaňyz, ýalandan ýylgyran bolsaňyz, çaga ony duýýar we çaga-da şu ýasamalygy öwrenýär. Olam bir birine ýalandan gülüp, ýalandan aglap başlaýar. Duýgyňyza bäs gelip bilmeýän agzyňyzdan çykýan sözler ýa-da gözüňizden çykýan Yşyk ýa-da ýüzüňizde çykyp belli bolýan mimika hökman ýagdaýda çynlakaý bolmaly. Şuny diýmelidäldir size sereden biri gaharlanan bolýa, ýylgyransyran boldy, aglansyran boldy. Bu size gönümel ýalançy diýen ýalak bir zat bolýa. Näme peýdasy ýok oň hiç zadyň. Çagalar menden mysal üçin ýüz manat soraýa. Men soraýan nämä gerek gyzym ýa-da oglum? Aý şuny aljak bolýan. Indi menem soraýan-da, näme üçin aljak bolýaň ony? Ýa kaka klasdaşlam alýa. Menem alaýyn. Gasaçsam alýa, olar edýä, goňşy-golam edýä, tanyş-tunyş edýä. Moda boldy, menem şoň üçin etjek bolýan diýmek, ol biraz ýasamalyk bolýa. Içiňden gelýän bolsa, hakykatdanam gerek bolsa, diňe bir gezek il geýýä, il şeýdýä diýip etjek bolmagyň hiç hili manysy ýok. Durmuşymyzda ulanmaýan zatlary men saklamok, berip goýberýän. Maňa nämä gerek ulanmajak bolsam ol zat? Durmuşyňda geýjekmi şony, onda al. Durmuşyňda ulanjakmy şu enjamy, onda al, özüňiz bolmaly, lişni öz harakteriň bolmaly. Şo eşigi halan bolsaň al, il alýa diýip alma. Başgalar ýasama bolaýyn ýagdaýynada biz pedagoglar ýasama bolmaly däl, bize gelişýän hereket däl, biz çagalar bizi görende nusga almaly, bizi görende özlerine belki bir harakter edinmeli, biziň ýasama däldigimizi görmeli. Biziň ýasama däldigimizi görse çagalaram şoňa görä bir hereket eder. Belki öýünde ýetmiş prosent, altmyş prosent ene atasyny görýär, kyrk prosentim çagalar bizi görýär, şonuň üçin biz çagalaryň ikinji ene atasy bolanymyz üçin ýasamalyk bizde asla we asla bolmaly harakter däldir.